Video ĩno tũkũrora rũgano rwa mũgo wa kĩbirũ. Nĩ ũndũ wa bata na ũndũ wa magegania mũno kũmenya harĩa umĩte kana kũrĩa umĩte, tondũ ũtoĩ kũrĩa umĩte ona ndũngĩgĩkorwo ũkĩmenya harĩa ũrĩ. Na ũtekũmenya harĩa ũrĩ-rĩ, o na ndũngĩkĩmenya kũrĩa ũrathiĩ. Na ũtekũmenya o na kũrĩa ũrathiĩ-rĩ, o na ndũngĩkĩmenya kana wĩ njĩra-inĩ ĩrĩa yo kana ndũrĩ njĩra-inĩ ĩrĩa yo. Andũ matarĩ na rũgano rwao rwa na mbere kana history yao. andũ matoĩ kĩhumo kĩao, na andũ matoĩ mĩtugo na mĩikarĩre yao, nĩ ta mũtĩ ũtarĩ na mĩri. Mũgo wa Kĩbirũ. Mũgo wa Kĩbirũ kana Chege wa Kĩbirũ arĩ mũndũ mũgo kana na marĩtwa mangĩ. arĩ mũhonania na ningĩ arĩ mũnabii mũnene mũno. Arĩ kuo mwaka-inĩ wa 18th to 19th century e itũũra-inĩ rĩa Kariara, Mũrang'a hakuhĩ na Thĩka. Kuma rũgano-inĩ rwa Agĩkũyũ, Mugo wa Kĩbirũ akorirwo arĩ wika mũtitũ-inĩ nĩ mũndũ wetagwo Kĩbirũ ũrĩa wathiĩte mũtitũ-inĩ kũrora mĩtego yake kana nĩ ĩgwatĩtie kĩndũ. Nĩ tondũ Kĩbirũ arĩ mũhĩti. Aciari a Mũgo gũtirĩ mũndũ wamoĩ. Kĩbirũ mũhĩti ũrĩa wonire Mũgo oimĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Anjirũ arĩa moĩkaine ta arathi na ahonania nĩ tondũ Anjirũ nĩo maheaga andũ ndawa. Ũrĩa mogo wa kĩbirũ akorirwo mũtitũ-inĩ gũtirĩ mũndũ wahotire kũhithũria ũndũ ũcio. Na hĩndĩ ĩrĩa mũgo oririo nĩkĩ egwĩkaga mũtitũ-inĩ akiuga oima na Ngai. Kĩbirũ nĩatuire itua rĩa kuoya mũgo na amũtue mwana wake na hau akĩmũcenjia rĩtwa kuma Chege akĩmũtua mũgo. Kĩbirũ ndamenyaga atĩ mwana ũyũ nĩagakorwo e mũndũ wa magegania manene mũno. Rĩtwa Mũgo rĩkoragwo rĩkiuga mũhonania. Mũgo atanagimara nĩakorirwo akĩrĩithia mbũri cia ithe. mũgo matukanĩte na ihĩĩ ingĩ cia itũũra. Marĩ rũũru nĩehithaga na agathiĩ gĩthaka-inĩ, na hĩndĩ ĩrĩa acooka orio nĩ ihĩĩ iria ingĩ oima kũ, akoiga oima na Ngai. Aarĩ na hinya mũingĩ o nginya nĩahotaga gwatha nyamũ cia gĩthaka na itingĩamwĩhirie o na hanini. Nĩguo akũra na aneneha, nĩanjĩrĩirie gũkorwo arĩ mũnabii ũraratha na kwaria maũndũ manene marĩa maamakagia andũ. Nĩarathire ũhoro wa gũka kwa Nyakerũ na akiuga nĩgũgoka andũ mena rangi wa kĩũra. kĩrĩa gĩetagwo kengere, arĩa nĩ ũkona thakame yao ĩgĩcera rungu rwa ngothi cia mĩĩrĩ yao, ta ũrĩa ya kengere yonekaga. Mũrathi ũcio aaragia ũhoro wa mũthũngũ kana nyakerũ. Agĩcoka akĩratha akiuga. Andũ acio nĩmagakorwo na nguo ci na marangi maingĩ mũno iria cihiana ciĩhuruta. Akĩra Gĩkũyũ kĩĩmenyerere gũtitimũra andũ acio na matimũ nĩ tondũ andũ acio magakorwo makuĩte mĩtĩ ĩroima mwaki, na nĩyo mĩcinga, na agĩcoka akiuga nyakeru, magakorwo magĩkua mwaki na mĩhuko yao, na nĩyo gĩbiriti. Ũrathi-inĩ wake ningĩ nĩ oigire mĩikarĩre na mĩtugo ya mũgĩkũyũ nĩ ĩgathũkangio kũrĩa andũ anyinyi makanjĩrĩria kũrũmĩrĩra mĩtugo. ya Nyakeru. Augire atĩ irio irio nduge iria itendagio Gĩkũyũ-inĩ nĩ ikanjio kwendio mĩkĩra-inĩ ya njĩra. Ningĩ akiuga atĩ ciaragano-inĩ iria Maathai maarĩithagia ũhiũ wao nĩ igaacenjio na ituĩke mĩgũnda ĩrarĩmwo. Ningĩ nĩ aarathire na gũkĩhinga atĩ nĩ gũgaakorũo na ng'aragu nene mũno ĩrĩa ĩkaaniina andũ aingĩ mũno mbere ya Nyakeru gũka, na ũrathi ũcio nĩ wahingire. Mũgo wa Kĩbirũ nĩ aarathire ũhoro wa reri. Kenya-Uganda Railway. na akiuga nĩgũgoka nyoka ya cuma ĩna magũrũ maingĩ mũno ĩrĩa ĩrĩa ĩkameragia nyakerũ na kũmatahĩka o harĩa yarũgama. Nyoka ĩyo ĩgakorwo na mũtwe ũhaana kĩhinga kĩrĩa kĩraruta ndogo. Hau naho akoragwo akĩratha ũhoro wa gũka kwa mũgithi ũrĩa wakuaga nyakerũ kana thũngũ. Ũrathi ũngĩ mũnene nĩ atĩ mũtĩ wa mũgumo warĩ Thĩka nĩ ũkoma nyakerũ ehera bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ mĩaka mĩrongo ĩtandatũ na ĩnana thutha wa gwathwo nĩ nyakerũ. O na Mũthũngũ nĩetĩkanirie na ũrathi ũcio o kinya akĩmenyerera mũtĩ ũcio mũno o nginya akaũirigĩra. Thutha wa wĩyathi, mũtĩ ũcio wahũrirwo nĩ rũheni na ũkĩyũmia mwene. Na hau ũrathi ũcio naguo ũkĩhinga. Tũkĩrĩkia tũkuga, Mũgo wa Kĩbirũ nĩarutire morathi na maũndũ magoka na maingĩ marĩ mĩkana kũrĩ andũ a Gĩkũyũ. Maũndũ mothe arathire nĩmahingire. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kwĩrorera mbica ĩno thĩiniĩ wa channel ĩno. Video ĩyo ĩngĩ ĩgũkorwo ĩkĩaria ũhoro wa Wangũ wa Makeri.